We are also enhancing our school meals feeding and school milk program. I am pleased that Kenya is taking leadership Ũteithio wa irio kũrĩ arutwo thĩinĩ wa mathukuru guothe bũrũri-inĩ na makĩria thukuru cia mũthingi ũkoretwo ũrĩ gĩtugĩ kĩnene na ũteithio mũnene kũrĩ arutwo nĩguo gũtigĩrĩra nĩ maikara thukuru na nĩ makorwo na mahinda mega makĩria rĩrĩa maramũkĩra mathomo mao. Kauntĩ itiganĩte ta kauntĩ ya Murang'a ũndũ ũmwe na Isiolo gatagatĩ ga kauntĩ ingĩ ikoretwo irĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ ũheani wa irio kũrĩ arutwo na makĩria rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ ng'aragu. Mbunge ya bũrũri nayo ica ikuhĩ

Because there's a lot of problem on matters of food insecurity. Therefore, Mr. Speaker, sir, I stand to support the motion. Oho nĩ maugĩte thirikari cia matũra nĩ ibatiĩ iheo igĩna nĩguo gũtigĩrĩra ũteithio ũyũ nĩ wakinyanĩra kũrĩ arutwo. Ĩndĩ makiuga nĩ ũgũteithĩrĩria makĩria harĩ kũiga arutwo mathukuru ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia gĩthomo. Mr. Speaker, this school feeding program

uh, they, they, uh, they, they close. O rĩrĩ igeranio cia gĩbũrũri cia kĩrathi gĩa kanana KCPE na form 4 KCSE iraringa hũndi ciambĩrĩrie, noguo thirikari cia matũũra irĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ ũteithio wa irio, rĩu kĩeha kĩnene kĩrĩ kũrĩ arutwo kana nĩ makũhota gũikarĩra igeranio ici. worry is that the exams are coming and that um, if we do not do Now, those immediate interventions, my fear is that we'll miss. We'll have a lot of our children missing in school, and for that matter, missing the exams. Ũmbunge wa Mwea Mary Maingi ũnyitanĩri na rũhonge rwa mũtharaba mũtune nĩarugũrĩtie mũbango wa kũheaga arutwo irio na iria itanyĩtwo gũkinyĩra arutwo ngiri ikũmi na atandatũ na arĩa mareka igeranio cia KCPE na grade 6 na makĩria thikũ iria ma- magũkorwo magĩka igeranio ciao. Gũkũ tũrĩ nĩ thukuru ĩtagwo Ngũrũndi, Ngũrũndi Primary School. ĩ South Ngariama. Ũmũthĩ tũkire kũ launch program yakwa ya kũve ciana cia Mwea irio ketha citikeke igeranio cina nda theri. Na vandũ rĩu va kũve ciana cia class eight, tũrave nginya ciana cia class six tondũ mwaka ũyũ twĩna candidate maita merĩ. tũna standard 6 na tũna standard 8. Oho nĩahoete ũteithio kũrĩ thirikari ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega kuona to arutwo a thukuru magũmĩirwo nĩ ng'aragu nginyagia bamĩrĩ na iria cikaraga gĩcigo mbunge kĩa Mwea na kĩrĩa kĩgũmĩirwo nĩ ng'aragu makĩria. Nĩka andũ mangĩ matũikĩrĩrie matũve o kĩrĩa mũndũ agatũve onokorwo nĩ ikũnia rĩmwe rĩa mũcere, onokorwo nĩ ikũnia rĩmwe rĩa mboco kana rĩa mbembe nĩtũgũkorwo tũgĩcokia ngatho. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa mũtharaba mũtune kauntĩ ya Kirinyaga David Kagunda augĩte itanya rĩa mũbango ũyũ nĩ gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo o wothe aga gũikarĩra kĩgerio gĩake nĩ ũndũ wa kwaga irio. Ũmũthĩ tũrĩ haha Ngoroti Primary School, ah, tũrenda kuona kana no tũhote eh, kũhe ciana iria ciarekereire gwĩka kĩgeranio ah, kĩa mũico irio nĩgetha gũtigatuĩke kũrĩ ona ũmwe ũkwaga gũka gwĩka kĩgeranio. nĩ ũndũ wa kwaga irio. Mũrutani mũnene wa thukuru wa mũthingi wa Gold Primary nĩ atũgĩrĩtie mũbango ũyũ na kũrĩa augĩte nĩ ũgũteithĩrĩria arutwo kuona ti famĩlĩ nyingĩ cionaga gĩa kũrĩa. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ andũ akenu mũno tondũ mwecimiwa witũ Mĩrĩ Maingĩ nĩ anyitanĩire na Red Cross nĩ mabota gũtũretere irio. Irio cia kũrĩwa nĩ ciana hĩndĩ ya, ya kĩgeranio. Handũ-inĩ ha ceceni ya Wenga TV, njĩtagwo Jackson Mwanĩki.